so kamani o faith bee o imaani pɔra. You can do it because imaani bela sali suhu ni. Naawuni kɔŋko m-mi ninsala n-gari o mi o maŋ shɛm. Imaani bela ninsal suhu ni, amaa ka nyin ni yɛli shɛli ti ti. A ni yaagi a naŋgban yɛli yɛtɔɣ shɛli ti ti ka dini nyɛ hali Naawuni ni yɛli shɛli ti ti, dini nyɛ paramount. So a dini nyɛla a kpaŋ a maŋ pam. Wula ka a yɛn be Naawuni to be able to fight a full time devil? A dini m-bala, a takahi ni nyɛ shɛli m-bala. Amaa ka wula ka n yɛn be biɛhigu puuni m-piiri a nuu bee n-zuɣisiri niriba noli n-ti a zaɣila iimaani ŋɔ maa ni be shɛm maa n-ti a chɛfuri nti niŋ m-bala yaɣu? Hal a mi n-yɛri so, a mi n-zaŋ so zali ka a nini bi tiɣ o o daadiini. A mi n-yɛri so yɛtɔɣa ka di ŋmanila a nini bi tiɣi lala a niri maa daadiini m-poni Naawuni ka o su a Naawuni sani. Ninsal ku tooi baŋ wula ka a yɛn niŋ baŋ wundabili, wundabili ku baŋ nini naɣila o tuma ni. A mi ni tooi mali tuun shɛli tumdi a mini Naawuni sunsuuni, ka di kuli nyɛla di kɔŋko n-yɛn zo a nambɔɣu, ka di kuli nyɛla di kɔŋko n-yɛn ti a gaafara Naawuni sani biɛɣuni. Who knows? Din tooi ku niŋ ka di nyɛla a mini a paɣa ni laɣindi shɛm. Din tooi ku niŋ ka di nyɛla din ka Naawuni yɛn zaŋ zo a nambɔɣu Chiyaama dali. Who knows? Din tooi ku niŋ ka di nyɛla a ni mi Jɛnaba kom subu shɛm. Di kɔŋko kurum ni tooi chɛ ka Naawuni zo a nambɔɣu ka a kpe Alijanda. Yuŋ paɣibu ka ti paɣira shee biɛɣu ni ka ti nya ŋun din yɛn yi. Dinzuɣu di ʒiya ka baŋdi niriba yɛla. Di ʒiya ka man. daadiini bee kaman jiŋli puhibu ka di nyɛ problem zaŋ ti a, kaman faith man ni dihi binshɛɣu tabili bee man faith man imaani di chɛ ka man imaani nyɛ issues bee problem zaŋ ti a. Di niŋdila a yɛn niŋ shɛm nyɛla a kpaŋ a maŋ pam ka a bo bini zahindigu n zahim ma a dini maa ka ti nya last year la up to this year bo ka a niŋ ti Naawuni ka tɛhiri ni a yi kpi zuŋɔ Naawuni ni zo a nambɔɣu di zuɣu you have no every right To judge a single soul, nyini, a kari soli, a kari, a kari, a kari soli, a kari yiko. Because God didn't make you a judge. Naawuni bi make a judge, Naawuni bi yɛla ni a judge m niriba, m baŋdi niriba faith bee niriba daa diini ni za shɛm Naawuni bi puhi a li look Naawuni bi yuuni niriba ti n yuuni ba shɛm o God does not look at people the way we see them Naawuni bi yuuni niriba kaman ti ni ni yuuni ba shɛm Naawuni bi yuuni niriba la? Ka a mi ni bɔri shɛli ka Naawuni niŋda, amaa Naawuni ni bɔri shɛli din ka o niŋdi hali. A nya bo? So I see people judging people today, even hali afa nima. I see people judging people today, ka niriba judgiri niriba ka bɛ na bi kpi ka bɛ pun ti ba buɣim, ka bɛ na bi kpi ka bɛ pun ti ba alijanda.

Man daa yɛn ni o yɛliya, To n yɛn zoli yi zaa niŋ bɔɣu yi zaa kpɛm alijanna, a yɛn kam na ti bili o kima ha. Di ti ku niŋ ka Naawuni niŋ lala, a malila soli ni a taɣi so ka o bi kpɛ alijanna? A ka, a kari yiko. So you have no right

So imaani bela suhu ni, a ni yɛli yɛtɔɣ shɛli a suhu ni, di bela di ko ka chɛ din yina a noli ni. Dinzuɣu Naawuni yɛn jɛɛji a, o jɛɛjirila yɛtɔɣ shɛli din be a suhu ni. A mali niya shɛli din ka Naawuni jɛɛjir a, amaa ka a ni yɛli shɛli ka di yina. O yɛn, Lala ka n, lala ka n bilivi, lala ka n dihi tabili. Nir kam zaasa malila niya ka niŋdi shɛli. Dizuɣu aniya shɛli a ni mali ka niŋ shɛli maa, di nyɛ zaɣ biɛɣu, Naawuni mi li gari a maŋa. And this is what Naawuni ni jɛjira. Let me tell you something. You see, so bi niŋ pure. Di ŋuna di dola polo ni. I see people judging people today, hali even afa nima. Afa so ka alijanda o mi ka buɣim ni o zaŋ a niŋ. So hali you don't even need Naa nyɛ afa ka yɛli Naawuni yɛtɔɣa. N nyɛ ka niriba yɛrili, Wɛi, yi kpɛri afanim yɛtɔɣa ni ka paai afa. Di ku zamdi shee a nyɛ afa ka yɛli Naawuni yɛtɔɣa? No! Naawuni ni ku nam a ka ti a baŋsim shɛli zaŋ chaŋ o polo maa, a gba ni tooi spread li. anama sallam yɛli ni wula ni ti spread mo daa diini ŋɔ ti yihi mo daa diini ŋɔ polo ni hali di ku nyɛla aaya zaɣ yini ka daa nyin ku ʒi aaya shɛli ka miri maana so you don't need to be an imam before ka naan yɛli naawuni yɛtɔɣa so kam ni tooi yɛli naawuni yɛtɔɣa Yusi maa hankali is very important. Sokam malila o yɛligu tariga, hali afanim ban niŋdi ya waazinima maa, bɛ malila bɛ milinsi tariga. Naawuni bi nam so ka o mi zaa. Di ni din kani, ka o mi zaa. Ka di nyɛ binshɛɣu kam ŋun mimi. Hali Annabi daa ʒi zaa because Naawuni ni daa wuhiri o binyɛri shɛŋa ka o yɛra. Annabi yi daa mi zaa, Alkur'aani shɛli din daa sheei na ŋɔ, ŋuni n-naanda? Di ŋuna o naan daa o daa naan dii kurili mi titi amaa ka ŋuni n-kurili Naawuni n-daa shee lala guidance maa na ti tooi dini n-nyɛ al Kur'ani ka Naawuni shee ti a Annabi di wuhiri a mi ni a Annabi gba daa ʒi zaa Naawuni n-kul nyɛ ŋun mi zaa di zuɣu di niŋ talahi pam ni a mi din bɔŋɔ niŋ ŋɔ maa zaa hal di nyɛla aya zaɣ yini

A yi tumdi taali ka bi mi ni binshɛɣu beni bɔhiri Naawuni bee n-yɛri Naawuni ni o chɛli paŋ ma, I am telling you that you can't fight a full time devil. Daa ka n bɔri ni n yɛli a maa. Suhuri bi zami ni a nya a fa ka naan yɛli Naawuni yɛtɔɣa. A gba ni tooi ku pii Naawuni yɛtɔɣ shɛli n-yɛli ka niriba di a faani. Naa ŋun dee niŋ alibarika niŋ dindi ka di chaŋ. Because issue maa nyɛla the one who sit to talk about God ka niri kam ŋun ʒini ni o yɛli yɛtɔɣa ka di nyɛ naawuni yɛtɔɣa ka o yɛn yɛli ka niri kam ŋun ʒini ni o yɛli naawuni yɛtɔɣa n-nyɛ ŋun doli soli maa. Probably shɛb ku yɛri ti Naawuni yɛtɔɣa ka ti so ba Naawuni sani. Di tu ni a mi dimbɔŋɔnim maa zaa, ka ŋun bɔh Alkur'aani sɔŋ ka niŋdi waazu, ka ŋuni n-nyɛ ŋun gari ti zaa Naawuni sani? Naɣinzuŋ ŋun gari ti zaa Naawuni sani beni. It's very important. He might be the worst sinner. So ni tooi yɛri a Naawuni yɛtɔɣa Naawunzo ka o taali du n-gari Uhudi zoli. So ka ŋun yɛri Naawuni yɛtɔɣa n-nyɛ ŋun niŋ pio. A ni tooi yɛri Naawuni yɛtɔɣa ka bi niŋ pio, ka ban ʒi a tooni maa su a. Kaman di ku ŋmanila a yɛn puhi jiŋli bahi kum zuɣu ka kum maa su a di beni, ka a zaŋ naa tim sandaani n-ti so Naawuni sani, dini n-nyɛ ninsal kpibu nyaaŋa.